Schéine gudden Owend. Op europäeschem Niveau, grad wéi an jiddwer EU-Memberstaat, a speziell och zu Lëtzebuerg, sinn den Ament intensiv Gespréicher op allen Niveauen am Gaang, wéi een d'Ekonomie allgemeng an den Entreprisen an hire Salariéen am Speziellen hëllefe kann an der Kris, déi de Coronavirus ausgeléist huet. Den Impakt op déi reell Ekonomie ass elo schonns net nëmmen hefteg, Mee brutal. An d'Kris ass nach net eriwwer. Dofir brauche mir eng deementspriechend Reaktioun, esouwuel op nationalem wéi och op europäeschem Plang. Mir kënnen eis do wuel u viregte Krisen orientéieren, mee déi Situatioun, ewéi mer se haut hunn, ass eemoleg, well se vun enger sanitärer Kris ausgaangen ass, déi mëttlerweil voll an der Wirtschaft a bei de Betriber an hire Leit ukomm ass. Ech hat de Mëtteg eng Telefonskonferenz mat mengen europäesche Kollegen, den EU-Wirtschaftsministeren an de Kommissäre Breton a Vestager. Als Lëtzebuerg begréisse mir déi séier Reaktioun an déi ugekënnegt Mesurë vu Bréissel, fir den Ekonomien an der EU an an de verschiddene Memberlänner ze hëllefen. Mir brauchen elo eng kohärent Approche op EU-Niveau. De Kader a speziell d'Opmaache vun den Aidë fir Betriber, déi hënt zu Bréissel decidéiert gouf, dréit dozou bäi. Ech hunn dem zoustännege Kommissär ewéi och den anere Wirtschaftsministere besonnesch aus Däitschland, Frankräich an der Belsch kloer gemaach, datt dës gemeinsam europäesch Approche op eise Piliere vum EU-Bannemaart baséiere muss. Dozou gehéiert déi fräi Zirkulatioun vun de Wueren an der EU, besonnesch elo wat medezinescht Equipement, Medikamenter a Liewensmëttel ubelaangt. Och den Approvisionnement vun de Betriber mat Stécker a Produite muss weidergoen, am Interêt vun den Entreprisë selwer an hire Salariéen, ma och am Interêt vun de Bierger. Deen anere Pilier vum EU-Bannemaart ass déi fräi Zirkulatioun vun de Leit, déi schaffen, a vun den Zerwisser. Dat ass net nëmmen essentiell fir déi Lëtzebuerger Ekonomie, mee och fir d'EU allgemeng, wou all Dag Millioune vu Leit iwwer d'Grenzen an een anert Land schaffe ginn. Dat gëllt besonnesch a virun allem fir eist Land, wou d'Hallschent vun de Salariéeën aus eisen Nopeschlänner kommen. D'Ophale vun de Grenzen tëscht EU-Länner, fir datt wichteg Gidder wéi Medikamenter, Liewensmëttel weiderhi geliwwert ginn, ass a bleift wesentlech, jo och a besonnesch fir déi Lëtzebuerger Ekonomie. Mee och hei zu Lëtzebuerg gi Gidder produzéiert, déi den Ament am Ausland händeringend gefrot a gebraucht ginn, zum Beispill den Tyvek, dee vun Dupont zu Conter produzéiert gëtt, fir déi bekannt wäiss Kostümer ze maachen, déi hëllefen, fir sech géint de Virus ze protegéieren. Et ass also net nëmmen esou, datt de Flux vu Gidder an eng Richtung geet, nee e geet an déi zwou. Verschidde Länner hu scho Mesure geholl fir hir Grenzen zouzeman. Nom Echange vun haut de Mëtteg mat mengen europäesche Ministeschkollegen sinn ech zouversiichtlech, datt mir weiderhi séier pragmatesch Léisunge fannen, déi souwuel d'Gesondheet vun all den EU-Bierger wéi de fräie Wueren a Persouneverkéier an der Haaptsaach ronderëm eis garantéieren. Däitschland zum Beispill huet no den Diskussioune mat der Kommissioun haut seng Exportrestriktioune fir Protektiounsequipementer opgehuewen. D'Vizepresidentin Margrethe Vestager an den Industriekommissar Thierry Breton hu mer haut an eisem Gespréich verséchert, datt si an d'Kommissioun determinéiert sinn, fir eis Efforten ze ënnerstëtzen, fir d'Ekonomie ze stabiliséieren an no der Kris nees eropzefueren. Dat gëtt eis heiheem méi Flexibilitéit, fir och de Betriber weider a méi staatlech Finanzhëllefen ze ginn. Dat erlaabt eis och eng besser Notzung vun EU-Fongen, fir den negativen Impakt op d'Betriber ze minimiséieren. Am Wirtschafts ewéi an anere Ministèren gëtt intensiv dru geschafft, fir déi schonn existent Instrumenter z'applizéieren, fir de Betriber ze hëllefen op eng schnell a pragmatesch Aart a Weis. De Chômage partiel oder Kuerzaarbecht bleift d'Haaptinstrument, fir ze verhënneren, datt d'Betriber musse leiden loossen. Wéint dem Coronavirus applizéiere mer den Chômage partiel op all Secteur, well mer de Virus als cas de force majeure ugesinn. Mir iwwerhuelen do 80 Prozent vun de Salairen. De Chômage partiel spillt bei Leit, déi een CDI oder een CDD hunn. Mir applizéieren de Regime awer och elo bei Léierbouwen a Léiermeedercher, grad ewéi bei Leit, déi ee Contrat d'initiation emploi an ee Contrat réinsertion emploi hunn. D'Demanden op Kuerzaarbecht, déi vun ASBLe kommen, ginn au cas par cas gekuckt. Logescherweis hu Salariéen, déi am Télétravail oder am Congé pour raisons familiales sinn, keen Urecht op Chômage partiel. Wirtschaftssecteuren, déi opgrond vun enger Decisioun vun der Regierung expressis verbis zougemaach goufen, ewéi innerhalb vum Horeca-Secteur, Bistroen, Caféen a Restauranten, grad ewéi een Deel vum Handel, an de Geschäfter oder och nach de Bau an d'Constructioun, an all déi Secteure sinn d'office eligibel fir de Chômage partiel. Si sollen hir Demande de remboursement vun de Salairen elo bei der ADEM raginn an net méi beim Comité de conjoncture. D'ADEM sëtzt an den nächsten Deeg een informateschen Outil op hirem Site online fir déi Demanden iwwer Internet eranzeginn. De Remboursement gëtt séier a réckwierkend op deen Datum garantéiert, wou d'Regierung ee Secteur zougemaacht huet. Bei de Restauranten, Caféen an dem Commerce war dat zum Beispill de 16 Mäerz. Hei ass eng Demande vu mir un Iech dobaussen, Gitt eis eng Chance, fir déi dausenden Demanden esou séier wéi méiglech ze traitéieren. Mir sinn am Gaang, eis dofir opzestellen. Och d'Verwaltunge schaffen mat reduzéiertem Effektif, denkt wann ech gleef dodrun. Et sinn och nieft dem Chômage partiel schonn vun der Regierung kuerzfristeg Mesurë geholl gi fir d'Betriber a fir d'Indépendanten. Et si virop steierlech Mesuren, andeems mer déi trimestriell Avancen ophiewen an een Délai de paiement fir divers Steiere ginn. Et si Mesurë bei der indirekter Steier. Betriber an Indépendantë kënnen hir TVA-Erklärung méi spéit eraginn. Et ginn Ännerunge bei de Cotisations sociales, fir d'Trésorerie vun de Betriber ze entlaaschten. De Lex Delles an ech hunn ee Gesetzprojet op den Instanzewee ginn, fir PMEen, awer och Industriebetriber an Indépendant'en finanziell ënnert d'Äerm ze gräifen, wéinst dem Coronavirus. A mir hunn de Moien am Regierungsrot nogebessert am Kader vun der neier Marge de manoeuvre, déi d'Kommissioun eis ginn huet. Mir hunn decidéiert, datt déi Hëllef net op 500.000 Euro ze plafonéieren ass, mee op maximal 800.000 Euro pro Betrib. Mee ech kommen awer elo gäre bei dee wichtegste Message, deen ech Iech gär den Owend hei ginn, deen ech och gär an de Lëtzebuerger Betriber den Owend ginn. D'Regierung lancéiert ee kohärenten a substantielle Pak vu Mesuren, fir déi national Ekonomie ze stäipen a fir se esou gutt wéi méiglech aus der Kris ze féieren. An deem Pak wäerte mer scho bestehend, ma och eng ganz Partie nei Mesuren integréieren. Dës nei Mesurë gi vun der ganzer Regierung gedroen. Si ginn zesumme vum Wirtschaftsminister, dem Finanzminister Pierre Gramegna, dem Mëttelstandsminister Lex Delles a vum Aarbechtsminister Dan Kersch ausgeschafft. De Covid 19 Stabiliséierungsplang oder Stabiliséierungspak fir d'Lëtzebuerger Ekonomie limitéiert sech also net op ee spezifeschen Domän. De Stabiliséierungsplang baséiert sech op eng detailléiert Analys, wat déi national Ekonomie zousätzlech brauch. Dës Analys si mir am Gaang ze maachen. Dofir kann a wëll ech och den Owend net an den Detail vun den envisagéierten Instrumenter goen. Mir bannen och extern Acteure beim Opstelle vun dësem Stabiliséierungsplang mat an, ewéi d'SNCI, mä awer och d'Banken, déi sécherlech hei eng wichteg Roll ze spillen hunn. Ech nennen hei ganz bewosst keng finanziell Enveloppe, déi dëse Stabiliséierungsplang kaschten däerf oder soll. Ech erënnere just drun, datt déi Lëtzebuerger Staatsfinanze gesond sinn. Dat gëtt eis déi néideg Marge de manoeuvre, déi et brauch, fir dëse Stabiliséierungspak kuerz-, mëttel a laangfristeg ze finanzéieren. Mir maachen och hei keng falsch Hoffnungen. Mir wäerten net all Betrib kënnen hëllefen. Mir maachen dat Bescht, de Maximum, dee méiglech ass, a just dat ass haut sécher. D'Wirtschaft steet am Déngscht vum Mënsch. Dofir maache mer dëse Stabiliséierungspak fir d'Betriber an awer och fir datt d'Leit eng Aarbecht an en Akommes hunn a fir datt de Staat weiderhin d'Moyenen huet fir eise generéise Sozialsystem oprecht ze erhalen. Déi Lëtzebuerger Ekonomie leeft wuel am Ralenti, mee net, mee ass, mee e Fullstop ass et net. Et ass richteg an iwwerliewenswichteg, datt vill Leit doheem sinn, mä et ginn och nach ganz vill Leit, déi all Dag op d'Schaff fuere mussen, fir déi essentiell Aktivitéite vum Land um Funktionéieren ze halen. Dozou gehéieren d'Energie an d'Waasserversuergung, d'Liewensmëttelbuttiker, den ëffentlechen Transport oder d'Police an divers Verwaltungen a Ministèren. Nieft dem Personal aus dem Gesondheetssecteur musse mir och de Leit, déi dës Servicer all Dag assuréieren, e grousse Merci soen. Et sinn net nëmmen Dokteren an Infirmièren, déi den Ament e kruziale Roll spillen, mee och d'Keessièren an de Supermarchéen, d'Personal an der Liewensmëttelbranche, Patronen, déi hir Betriber um Lafen halen, de Buschauffeur oder den Handwierker, deen den Depannage mécht. Si alleguer sinn op eng gewësse Manéier och haut Helden an eisem Alldag, well se musse schaffe goen, fir datt de Gros kann doheem bleiwen, fir eng weider Ausbreedung vum Virus ze verhënneren. Ech soen Iech Merci fir Är Attentioun a si lo disponibel fir Froen.

et du principal, soit même en limitant le taux d'intérêt des prêts à la consommation, avez-vous exploré la faisabilité de formules similaires? Ech hunn Iech gesot, dass am Kader vun deem Stabiliséierungspak, dee mer amgaang sinn ze diskutéieren, zesumme mam Finanzminister an och mam Mëttelstandsminister a mam Aarbechtsminister, och d'Banken implizéiert sinn an der Diskussioun an dass mer natierlech dat heite wëllen am Partenariat mat de Banke maachen, dass Jiddwereen hei muss en Effort leeschten an där, an där Kris, déi wierklech exzeptionell ass. An dat do ass eng vun deene Mesuren, déi zur Diskussioun sinn, eng Streckung, verschidde Moratoiren, déi mer, déi een sech ka virstellen op ausstoend Kreditter. Jo, dat sinn, do sinn och Diskussiounen en cours. Déi nächst Fro kënnt vun rtl. Do geet et drëm, Restauranten, déi elo nach Plats à emporter proposéieren, soten ons, d'Präisser bei der Provençale wieren an d'Lued gaang. Soll dat trotz Fermeture vun de Restauranten a Caféen eleng d'Offer an d'Demande spillen oder plangt d'Regierung do Korrektiounsmechanismen? Dat ass eng Mesure, déi fir de Moment nach net à l'ordre du jour ass. Dat ass eng Informatioun, déi ech elo den Owend héieren. Gut, dat ass natierlech, si mer an engem, an engem, an enger, an engem Kontext, wou déi normal Reegelen net méi spillen a wou och d'Reegele vun der Offer an der Demande natierlech e bëssen affektéiert sinn. Mee dat do ass eppes, wat mer mussen analyséieren. Wéi gesot, an engem exzeptionelle Kontext kann een näischt komplett excluéieren an dofir muss een dat do relativ staark um Radar behalen. Dat ass eng inquietant Nouvelle, déi mer ganz sécher wäerte kucken. Eng zweet Fro vun rtl, An den USA sollen all d'Bierger e Scheck vu minimum 1.000 Dollar kréien als Ënnerstëtzung fir Ausgaben am Zesummenhang mat der Corona-Kris. Ass zu Lëtzebuerg och eppes esou virgesinn? Et mengt, d'USA sinn e ganz anert Land wéi Lëtzebuerg. An den USA hu se eng ganz Rei vun deene soziale Mesurë vun deem Safety Net net, wat mir hei hunn. Si hu ganz sécher kee Chômage partiel, si hu keen, si hunn och soss ganz wéineg Hëllefen. Dat ass an deem Sënn e brutale. Maartwirtschaftssystem, wou d'Leit, wa se keng Aarbecht hunn, einfach duerchfalen. Natierlech, vun do aus ass et am Fong net ganz erstaunlech, datt se esou eng Mesure presentéieren an den USA. Mee ech, déi géif hei net passen an ech mengen och net, datt déi néideg ass. Wat mir gären hei maachen, dat ass fir ze kucken, datt d'Leit hir Aarbecht behalen, iwwer Chômage partiel, mee och an deem mer de Betriber hëllefen, eng minimal Aktivitéit ze hale während där Zäit, wou dee Virus elo ënnerwee ass, fir datt se, voilà, fir datt d'Leit an der Aarbecht bleiwen. An ech mengen, dofir ass déi dote Mesure, géif bei eis net passen. Déi nächst Fro kënnt vu Contacto. Quelles mesures sont prises pour éviter la faillite des petites et moyennes entreprises? Les personnes seront-elles autorisées à retarder le paiement des prêts, des loyers et des dépenses courantes telles que l'électricité et l'eau? Also, wéi gesot, et ass jo schonn annoncéiert ginn, dass bei de Steierpayementer wéi och bei der Cotisation sociale eppes gemaach ginn ass, datt d'Betriber dat net direkt musse bezuelen. Dat heescht, do si Stundunge komm. Et ass och anersäits dee Projet de loi, deen ech lénster ugeschwat hunn, wou mer Avancë ginn u kleng a mëttel Betriber, justement déi doten, Populatioun vun eiser Ekonomie, fir hinnen eben ze hëllefen, déi Liquiditéitsproblemer ze iwwerbrécken, déi natierlech sech fir ganz vill Betriber, fir ganz vill Betriber stellen. Dat heescht, d'Intentioun vun der Regierung ass, fir déi dote Situatiounen haaptsächlech eben iwwert deen Avancemechanismus do ze remédiéieren.

Jo, also ech mengen, et ass esou, datt bei den, all déi Créancen, déi vun öffentlechen Acteure kommen, Steieren, Sécurité sociale, kann een sech dann nach eng Partie aner virstellen, déi staatlech oder parastaatlech sinn, do kann een eppes maachen. Allerdéngs Loyeren oder aner privat Créancen ass e bësse méi schwéier z'intervenéieren. Do misst een effektiv natierlech och en Appell un d'Volontéit, un d'gutt Volontéit vun de Proprietären, fir an dësen Zäite verstänneg ze sinn a fir net bei der éischter, bei deem éischte Loyer, deen ausfält, direkt d'Faillite unzefroen oder fir dat mat aller Energie anzekloen. Wéi gesot, mir sinn an exzeptionellen Zäiten an do muss jiddwereen och privat Créancieren e bësse verstänneg sinn, ouni datt jiddwereen, ouni datt direkt iwwer eng staatlech Mesure, eng Décisioun vun der Regierung hei agegraff gëtt. Ech mengen, et geet hei wierklech ëm d'Erhale vun eisem Tissu économique, haaptsächlech vu klengen a mëttlere Betriber, wou esouwuel staatlech Acteuren, mee och privat Acteuren mussen hiert dozou bäidroen. Eng nächst Fro vum Tageblatt, D'EZB huet e Kafprogramm iwwer 750 Milliarden Euro ugekënnegt. Profitéiert dovunner och Lëtzebuerg? Dat ass e Kafprogramm, dee sech soll applizéiere fir souverän Dett. Et ass previsibel a kloer, datt am Kontext mat der Coronavirus-Kris eng ganz Rei Staate sech wäerte missen endettéieren. fir eben déi Liquiditéitsbesoinen ze iwwerbrécken, déi et gëtt an der Ekonomie. An de Programm vun der EZB ass dofir do, fir déi erëm duerno opzekafen, fir de Länner, fir den nationale Staaten och erëm Loft ze ginn, ähnlech wéi dat gemaach ginn ass no der Finanzkris 2008, 2009. Ech hunn et gesot, mir hunn d'Chance hei zu Lëtzebuerg, datt mer gesond Statsfinanzen hunn. Dat heescht, datt mer elo net dans l'immédiat mussen iwwer e weideren Endettement hei schwätzen. Mir hu weiderhin nach e ganz gudde Rating, den Triple A ass net a Gefor. Gutt, an der Eventualitéit ass natierlech der EZB hire Programme de rachat wennt sech op jiddwereen un, dat heescht potentiellement och op eis Dett. Den D'Redaktioun vum Quotidien stellt eng Fro, Wat ass de leschte Stand a Saachen Demande fir de Chômage partiel? Majo, do sinn eng, do gi mer natierlech iwwerschwemmt vun Demanden. An ech hunn et gesot a menger Interventioun, Mir sinn amgaang eis opzestellen. en particulier d'ADEM ënnert der Direktioun, ënnert dem Leadership vum Dan Kersch, ass amgaang sech déi néideg Mëttelen ze ginn, fir all déi Demanden do ze bewältegen. Si maachen en Outil informatique, fir datt d'Leit dat kënnen och online maachen. An dorunner gëtt och mat ganzer Energie geschafft, fir do esou schnell wéi méiglech eng Léisung ze hunn. fir eben och de Betriber och ganz schnell dann hire Chômage partiel auszebezuelen. Rtl, 5 minutes, déi froen, Comment les indépendants vont-ils pouvoir être aidés? Quelles sont les mesures qui leur sont destinées? Jo, nach eng Kéier, d'Mesure fir d'Indépendanten, dat ass haaptsächlech dee Projet de loi, un deem mer amgaang sinn ze schaffen. Do solle kënnen Avancen ausbezuelt ginn un d'Indépendanten, déi net direkt vum Chômage partiel kënnen beneficiéieren. Dat soll op eng flexibel an einfach Aart a Weis geschéien. wou och deene Leit ganz schnell ka gehollef ginn. Ech weess, dass do eng ganz grouss Détresse an och eng Urgence ass an deem Secteur, dass ganz vill Leit do schlecht dru sinn, aus bëssen aus alle Sparten. Mir sinn eis, mir sinn eis däers bewosst an dofir wëlle mer och ganz schnell mat deem, mat deem Projet d'aide do duerch de Bësch kommen. Eng lescht Fro kënnt hei vum Le Quotidien, Wat ass de Volume vun den Hëllefen, déi d'EU virgesinn huet, fir d'Ekonomie an d'Salariéen ze hëllefen? Dass een déi direkt Hëllefe vun der EU, do hunn ech de Montant elo net, direkt am Kapp. Ech weess, dass do eng Enveloppe besteet, et ass och, et gëtt och diskutéiert, fir iwwert den ESM verschidden Aiden auszubezuelen, zur Verfügung ze stellen. Et gëtt och iwwer Interventioune vun der EIB geschwat. Ech menge schonn, dass och bei der EU sech bewosst ass, dass do verschidden, a verschiddene Beräicher musse Gelder fléissen, mee déi genee Enveloppe hunn ech elo net fir Iech present. Sou, da giff Iech villmools Merci soen.